Isejħulha l-ironija tal-istorja. L-Akkademja tal-Malti ilha teżisti mitt sena. Mitt sena ilu, meta twaqqfet bħala l-Għaqda tal-Kittiba tal-Malti f'Novembru tal-1920, id-dinja kienet għadha ħierġa mir-raba' mewġa tal-pandemija tal-influwenza Spanjola. U fl-ewwel ċentenarju mit-twaqqif tal-Akkademja, l-imxija jisimha COVID-19. Dan id-dokumentarju janalizza l-bieraħ, l-illum u l-għada tal-Malti bħal għalsienna. Fit-tielet u l-aħħar episodju se nitkellmu dwar l-ilbieraħ tal-Malti bħal għalsien. Se nippruvaw nifmu kif wasalna sawn. Tmur fejn tmur tisma' n-nies jitħattu F'Malta tagħna llum tisma' ilsna differenti, mill-Urdu sal-Ħindi u l-Għarbi. Il-komunità Taljana hija mdaqqsa wkoll, u xi varjazzjoni ta' xi lsien Slav ma tonqosx lanqas. Fimni, huma jitkellmu bl-Ingliż, ta, u anka ġieli jifhmuk bil-Malti wkoll, ta. Jekk jikellmuni bl-Ingliż, inkellimhom naqra bl-Ingliż. Inti bħala lingwa x'tuża l-iktar?
Il-Malti jgħin ma' Malti. Imma hemm dawnek li jkellmuk bl-Ingliż, bl-Ingliż jikkomunikaw. Il-Malti jibqa' l-ilsien tal-maġġoranza fil-gżejjer Maltin. Imma mhux il-Malti kollu l-istess. U mhux qed nirreferi għad-djaletti. Inti żejtun, ipprovja. Għamel miż-żejtun jien mir-raħal t'isfel. Kieku kellna noqogħdu nitkellmu aħna u jiġi barrani ħdejk, biex tkellmu? Tipprova tkellmu bil-Malti?
Mhux bil-Malti nkellmu. Tmur is-suq u tisma' l-Malti mitħadded. X'inhu dan?
X'inhu dan? Il-monti ara għandu tinda. Ara, tara tinda ara għandu dik għandu tinda ħabba xemx u ħabba xita. Tiftaħ it-television u tisma' varjazzjoni oħra tal-Malti. Tiftaħ xi dokument tal-Unjoni Ewropea u ssib tip ieħor ta' Malti. tmur il-Qorti u tisma' l-malti tal-avukati. Dr. Karen Xuereb dawn esperjenzathom kollha. Wara li bdiet il-karriera taħdem il-bank, issieħbet mal-istituzzjonijiet Ewropej fl-2002, l-ewwel bħala ġurista waqt l-eżerċizzju ta' preparazzjoni għad-dħul ta' Malta fl-Unjoni Ewropea, fejn ġew riveduti mal-100,000 paġna ta' liġijiet bil-Malti u nħoloq vokabularju Malti tekniku għal diversi setturi. Imbagħad, mill-2008 sal-2015, Mexxi t-tim fis-Servizz Ġuridiku tal-Kummissjoni Ewropea u dan għall-abbozzar ta' regolamenti komuni għas-settur tas-servizzi finanzjarji. Fl-2017 tat sehemha fit-tfassil ta' atti leġiżlattivi Ewropej meta Malta kienet responsabbli għall-Presidenza tal-Unjoni Ewropea. Dr Xuereb hija avukat. Għaliex il-Malti tal-qrati tal-avukati huwa tant differenti minn dak li nużaw komunement fil-ħajja ta' kuljum tagħna? Kull professjoni, kull settur għandu il dak li jgħidulu bl-Ingliż jargon, il-kliem tekniku tiegħu, u anki l-qrati. Jista' jkun ovvjament li ma nagħtux każ daqshekk meta qed inkellmu tabib jew qed inkellmu awditur jew xi ħadd eh, li qed jagħmel xogħol ieħor speċifiku għaliex eh, ma nużaw mhijiex tal-ħajja ta' kuljum, mentri il-kwistjonijiet li nispiċċaw bihom quddiem il-qrati jew għand l-avukati jmissuna naqra iktar fil-laħam il-ħaj tal-ħajja ta' tal-ħajja kif qed ngħidu ta' kuljum. Imma t-tradizzjoni kemm tilgħab f'dak kollu? Il-teknika legali u l-lingwistika li tintuża fil-liġijiet huma fil-fatt settur ta' studju, huma settur ta' studju kbir, ta' studju fejn ta' universitajiet u anki ta' professjonijiet, li jaħdmu eżattament f'dak il-kamp. Eh, hemm pereżempju ġuristi lingwisti mal-istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea. Il-Malti ma kienx oriġinarjament il-lingwa li kienet tinħadem il-liġi f'Malta. Da irdu mmorru lura ħafna sekli, mhux sal-kavallieri biss, imma sa żmien eh, iktar imbiet għaliex il-liġijiet Maltin u t-tradizzjoni Maltija ġejjin minn żmien ir-Rumani, mil-liġi Rumana. Fil-fatt min jagħmel il-kors tal-liġi l-Università ta' Malta jibda l-ewwel sena hemm il-kors tal-liġi Rumana u verament huwa huma s-sisien tal ta' dak li kollu li jiġi li jiġi mgħallem wara. Għandek għalhekk is-sustanza tal-liġi u għandek il-lingwa, ġifieri l-forma tagħha, kemm Jekk se nitkellmu fuq is-sustanza tal-liġi, ovvjament għandna tradizzjoni kontinentali, jiġifieri hija tradizzjoni Latina, Rumana biex ngħidu hekk, u bħalna allura hemm l-Italja, Franza, Spanja u anki iktar 'il fuq fil-Belġju, eċċetera li għandek ukoll tradizzjoni Latina fejn kien hemm fejn kien hemm ir-Rumani u fejn bdew l-istituzzjonijiet tagħhom kif nafu. Imbagħad mill-banda l-oħra għandek il-forma, jiġifieri kif tiġi ppreżentata dik il-liġi, kif tiġi miktuba u kif tiġi rreġistrata għall-ġejjieni. U dak ukoll hemm it-tradizzjoni ta' fejn, ovvjament tal-istorja tiegħek, u fil-każ tagħna dik it-tradizzjoni kienet ukoll it-tradizzjoni Latina. Mela għandna din it-tradizzjoni Latina, Taljana, imma llum fl-Università l-istudenti tal-liġi, fil-kors tal-liġi, jitgħallmu bl-Ingliż. Meta jmorru l-qorti se jsibu Malti Taljanizzat. Kif imorru flimkien daw, xem bżonn nisir biex daw l-istudenti jkunu jistgħu jipprattikaw fil-qorti. Is-sitwazzjoni hija dik li eh, hemm anki eh, liġi tal-2005 eh, dwar il-Kunsill tal-Malti, pereżempju fejn il-Gvern għandu l-obbligu li promuovi il-Malti u qed nimmaġina Malti jfisser il-Malti tajjeb, f'ħafna postijiet pubbliċi inkluż il-qrati. Ġifieri dik hija dak huwa obbligu, dak dik hija eh, ħaġa li prattika li l-istudenti tal-liġi jridu jidħlu fiha li għandna aħna bilingwi u jista' jkun anki il-moħħ irid jaħdem b'dak is-sens u xek li inti qed titgħallem u qed tagħmel l-affarijiet forsi diġitali, moderni, Ewropej, internazzjonali u ovvjament qed tuża l-Ingliż eh, kemm bħala lingwa uffiċjali u kemm bħala wkoll lingwa kurrenti ħafna. U eh, anki li f'xogħolok il-qorti għada pitada eh, mal-klijenti tiegħek fl-uffiċċji man-nutara fuq kuntratti trid tuża l-Malti u se tisma' l-Malti ehm, fil-qorti u se tisma' l-Malti mill-imħalfin u l-ġurati, eċetera, eċetera. Ġifieri Dak huwa, kif naqbdu ngħidu, il-mestier irid irid hekk. Il-Malti li hu użat fil-qrati tagħna biż-żmien dejjem evolva, ġifieri vera beda minn dak l-element tradizzjonali Taljanizzat u kull min mar il-Qorti jibda jisma' dawn dawn il-kliem għaliex huwa ġej wara kollox minn hemm, anki l-proċedura ġejja minn kodiċi Sqalli antik. Iżda fil-abbozzar tal-liġijiet il-ġodda u leġiżlazzjoni ġdida għandek dan iktar l-element, sejjaħlu Anglo-Sasson u sejjaħlu modern iktar, li pereżempju fil-Unjoni Ewropea, fl-istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea li jabbozzaw il-liġijiet, li jippubblikaw il-liġijiet u anki jemendaw dawn il-liġijiet, isir kollox ukoll kif nafu bil-Malti. Allura dak il-Malti li issa jrid jħabbatha mhux biss mal-Ingliż u mat-Taljan imma ma' lingwi oħrajn, 23 b'kollox, hux hekk kollha uffiċjali, Kellu jsir, u għadu jsir, imma qed ngħidu issa li diġà għaddew bosta snin mindu ngħaqadna mal-Unjoni Ewropea, kellu jsir ħafna iktar flessibbli. U b'dak il-mod naħseb li kien hemm anki vantaġġ kbir għall-użu u għat-tagħlim tal-Malti. Niftakru wkoll li l-istituzzjonijiet Ewropej għandhom speċi ta' kodiċi, speċi ta' gwida ta' prattika għal min jabbozza l-liġijiet bil-lingwi kollha. U dawn ir-regoli komuni jgħidu, fil-fatt jibdew billi jgħidu li l-liġijiet iridu jiġu abbozzati b'mod ċar, sempliċi li jinftiehem minn min għandu jifhimhom, u dak jiġifieri aħna, ċ-ċittadini. Ġifieri nisperaw li l-Malti li qed jintuża u qed jiġi ppubblikat huwa dejjem, dejjem hemm din il-kuxjenza wara issa. li jridu jkunu sempliċi kemm jista' jkun ovvjament mingħajr ma titlef it-tifsira it-tifsira ċara. Il-Malti tal-Avukati, il-Malti tas-Servizzi Finanzjarji, il-Malti tal-Unjoni Ewropea, il-Malti mitħaddet fis-suq, fil-kċina, fis-salott, fl-iskejjel, mal-ħbieb u fuq il-post tax-xogħol. Bħal kull ilsien ieħor il-Malti għandu reġistri differenti u kull kelliem jaddatta ruħu għat-tip ta' Malti li jkun mistenni li jitkellem f'dik is-sitwazzjoni, dejjem jekk ikollu għarfien u jkun mitla' ta' dak ir-reġistru partikolari. Imma kif żviluppa l-Malti? Il-Professur Joseph Brincat huwa lingwista u storiku tal-lingwa. Iltqajt miegħu f'wieħed mill-ftit ambjenti rurali li għad hemm fuq il-kampus tal-Università. L-istorja tal-Malti tibda bl-invażjoni Musulmana tat-870 HCV-NO li qerdet iċ-ċiviltà Biżantina li kien hawn qabel għal xi 350 sena. X'kienu jitkellmu n-nies ta' Malta dak iż-żmien ma nafux. Probabbli kienu jitkellmu bil-Grieg għax kienet l-aħħar dominazzjoni. Setgħu żammew il-Latin, però daqsxejn diffiċli. Setgħu żammew il-Puniku diffiċli iżjed. Allura li nistgħu ngħidu l-late 70 jimmarka propju il-twaqif tal-ċiviltà Bizzantina. Meta dak iż-żmien daħal żgur ċertu tip ta' Għarbi, x'aktarx li kien Għarbi daqsxejn iżjed imħallat mal-Berberu. Issa, imbagħad għandna wkoll tekst importantissimu ta' l-Ħimjeri li jgħid li fl-1048 daħlet hawn Malta komunità sħiħa ta' nies bil-familja, bl-iskjavi, u li dawn wara ħames snin ġew il-Bizzantini u ġġildulhom imma rebħulhom, hemmhekk propjament huwa iżjed possibbli li beda il-vera Malti kif nafuh illum. Mnejn ġiet din il-komunità ma nafux sew, eh, probabbli li ġew minn Sqallija. Però l-lingwa ta' Sqallija dak iż-żmien kienet dik li kienet tiġi mitkellma anki f'Tunes. Jiġifieri l-Għarbi ta' Sqallija ħafna di ma jafuhiex imma tliet kwarti minn Sqallija kienu jitkellmu bl-Għarbi dak iż-żmien. Jiġifieri dik l-istess lingwa li ġiet hawn Malta. Però m'hemmx dubju li l-Malti tagħna kif inhu bħala bażi għandu propju dik il-lingwa li kienet tiġi mitkellma eh, f'Tunes, Pantellerija u Sqallija Anki fi żmien in-Normanni, eh? ġifieri mhux għax ġew in-Normanni hawn mill-ewwel u mbagħad telqu l-Għarab eċċetera, anki fi Sqallija. Kieku l-Malti tal-lum mhuwiex m'għandux il-bażi Semitika li. Appuntu, fi Sqallija stess sa żmien Federiku Sekondo, jiġifieri sa meta Frederick the Second ta' Svevja keċċa lil Misilmin, però ħafna minnhom preferu jikkonvertu ħajqpaw hemm. Tajjeb, kien l-Arbi kien għadu mitkellem ħafna fi Sqallija, speċjalment fiż-żona ta' madwar Palermo, jiġifieri fil-Punent. Hemmhekk għandna l-bidu tal-Malti. Imbagħad l-iżvilupp tal-Malti. L-iżvilupp tal-Malti jew imbagħad illi dejjem għandek dieħel ir-romanz ta' Sqallija. Dak iż-żmien però l-Isqalli ma daħalx biss mill-oli, jiġifieri fl-amministrazzjoni, fil-kunsill tal-indina li kienu jgħidulu l-universitas, Daħal anki permezz ta' influss kontinwu ta' nies minn Sqallija anki fil-livell tal-artiġjanat pereżempju. Fil għandna t-terminoloġija tal-mastrudaxxa, t-terminoloġija tal-bennejja, t-terminoloġija tas-sajd, dawn huma kollha mimlijin Siċiljaniżmi. Sa ftit ilu l-eqdem dokument li jsemmi l-ilsien Malti kien jgħid li l-patrijiet Benedittini ta' Katanja ma setgħux jiftħu monasteru f'Malta għax ma kinux jafu bil-Malti. Id-dokument huwa tal-1364, jiġifieri ta' tliet mitt sena wara li komunità Għarbija tefgħet l-ankri f'Malta u żergħet iż-żerriegħa ta' dak li kellu jsir l-ilsien Malti. Biex nipprova nifhem aħjar kif il-Malti ddistakka ruħu, inqata' mill-Għarbi ta' Sqallija u Pantellerija u l-bqija u fuq kif sar ilsien distint, mort l-Imdina. Hawnhekk iltqajt ma' Charles Dalli, storiku, medjevalista, Kien proprju minn hawnhekk li fil-Medjuevu l-affarijiet interni ta' Malta kienu jitmexxew għal diversi snin b'ċertu livell ta' awtonomija mill-Università, dik tat-tmexxija mhux l-istituzzjoni edukattiva. L-aktar qed nitkellmu dwar minn nofs is-seklu ħmistax 'il quddiem. Charles Dalli jgħid li f'dan iż-żmien il-Malti kien diġà distint minn ilsna oħra mitkellma fil-gżejjer tal-madwar. Meta nistgħu nibdew nitkellmu dwar il-Malti bħala lsien distint minn oħrajn? Fil-fatt il-Malti wasal hawn bħala għarbi, forom differenti ta' għarbi kif nafu, l-għarbi tas-suldat, l-għarbi tas-sajjied, tal-bidwi, tar-raħħal, tar-ragħaj, u tħalla hawnhekk tħawwel, ixxettel sakemm sar il-Malti. Proċess li ħa sekli. Proċess li seta' jsir anke għall-fatt li għandek gżejjer, għandek Malta, għandek Għawdex, sar ukoll fi gżejjer oħrajn Mediterranji dan, dan il-proċess, pereżempju jekk naraw Pantelleria sas-seklu 17 kienet għandha l-Għarbi tagħha. Allura bħala wild tal-Għarbi imbagħad seta' jiżviluppa għal rasu. U kif nafu, sas-seklu 15 imbagħad tibda ssib l-ewwel referenzi ta' nies infushom li qegħdin jitkellmu dwar il-lingwa ta' Malta jew il-lingwa tal-Maltin. Mela naslu fis-seklu 15 u għandna l-kantilena ta' Pietru Kaxaru. Salima punt kien wasal il-Malti hawnhekk? Nafu li Pietru Kaxaru miet fl-1485, jiġifieri nifhmu li l-għanja inkitbet sa dak iż-żmien. Inkitbet jew għaddiet għaddiet bil-fomm qed jiktibha Brandanu, neputi. Eh, jista' jkun li Brandanu eh, kiteb mill-iftakar, Jiġifieri hemmhekk qegħdin inserħu fuq il-memorja ta' notar li fil-biċċa l-kbira xogħlu kien bil-Latin. Eh, qed jikteb fil-bidu tal-ħakma tal-ordni 1532-33 dak iż-żminijiet. Eh, Hija kważi kollha mija fil-mija Għarbi għajr għal xi kelmtejn. U meta tismagħha tinqara u timpressjona ħafna ruħek. U anka rajt xi kummenti ta' nies li għandhom l-Għarbi bħala lingwa eh, l-mother tongue tagħhom li jikkummentaw lek fuqha din. Ġifiri, ehm, Iva, għandek kuxjenza tal-Malti bħala l-sin ta' dawn in-nies, Eh, ta' dawn il-gżejjer, pero fl-istess waqt, eh, lingwistikament, naħseb li jista' jsir argument li l-Malti kien għadu viċin ferm tal-Arbi. Men sab fil-weri, u l-insab f'għomorkom. Qalb, ma għandha ħakim sultan wile mule. b'xi mod kampa dan l-ilsien. Kampa minkejja li l-kavallieri ma kinux jagħtuh xi importanza li ma bħala, fil-port kellek ħafna ilsna li jiġu mitkellma, Taljan, il-Franċiż, ehm, u minkejja li ma anki l-Ingliżi ma tawx importanza li ma bħala, ehm, kif kampa? Il-bżonn li wieħed jikkomunika mal-poplu f'kuntesti differenti, jekk hux suldat, jekk hux biex toħroġ ordni, jekk hux eh, f'kuntest devozzjonali. Ehm, Jidhirlek li inti tirrikonoxxi li jekk inti l-uniku mod kif tilħaqhom in-nies huwa billi tuża l-lingwa tagħhom, ma tistax allura toqgħod tinsisti li minflok iddaħħal bilfors l-Isqalli jew it-Taljan, jew aktar tard l-Ingliż a skapitu ta' tal-lingwa mitkellma min-nies. Huwa interessanti ħafna għaliex insibu sitwazzjonijiet deskritti fejn għandek pereżempju nisa li ltaqgħu f'kuntesti partikolari, qed nitkellmu fis-seklu tmintax pereżempju, bilkemm jiftehmu. U t-tnejn qegħdin jitkellmu bil-Malti għaliex il-Malti tal-waħda hija raħli. Il-Malti tal-oħra huwa Malti tal-belt eh, li għandu ammont kbir ta' Taljaniżmi Eh, allura kien qiegħed jinbidel ħafna dan il-Malti eh, dejjem jixrob vokabularju vokabularju Taljan. Eh, l-lessiku Il-lessiku tal-naħa tal-ibliet dejjem kien qed jintela' bi kliem bi kliem mit-Taljan. Minkejja li l-Malti ma damx biex inqata' mill-Għarbi u mill-bqija tal-ilsna l-oħra, forsi ftit mijiet ta' snin, però dam ma ħa postu bħala l-ilsien tal-amministrazzjoni tal-gżejjer. In-nies illi kienu jgħixu f'Malta u f'Għawdex baqgħu jitkellmu bejniethom bil-Malti, iżda l-amministrazzjoni tal-gżejjer kienet issir b'ilsna oħra. Ħadmu mbagħad De Soldanis u Vassalli, tal-ewwel biex jgħaqqad l-ewwel dizzjunarju tal-Malti, tat-tieni biex fassal l-ewwel u t-tieni alfabetti u eventwalment anki l-ewwel grammatika. Ħadmu oħrajn warajhom ukoll, minn Gian Anton Vassallo sa Fortunato Panzavecchia, minn Annibale Preca sa Ġużè Muscat Azzopardi, minn Manwel Dimech sa Dun Karm Psaila u Pietru Pawl Sajdon, u ħafna u ħafna oħrajn. Ħidmiethom u l-kitbiet tagħhom Għenu mhux ftit biex il-Malti jeleva ruħu u jingħata l-għarfien bħala lingwa. Mal-Kavallieri, meta telqu, l-ewwel bniedem illi kien ipprova jagħmel hawn Malta politika lingwistika kien Napuljun. Napuljun, malli wasal, allavolja dam ġimgħa biss hawn, iddikjara Franċeżiżżazzjoni ta' Malta. Kieku baqgħu Napuljun, kieku aħna bil-Franċiż qed nitkellmu. Għax għandek il-mudell ta' Korsika, kien jiġri hawn Malta l-istess li ġara f'Korsika. L-Ingliżi wkoll malli daħlu hawn Malta malli ħadu Malta bit-Trattat ta' Pariġi fl-1814, iddikjaraw politika lingwistika illi jagħmlu l-Angliċizzazzjoni ta' Malta. Però sabuha diffiċli. Allavolja minn Londra kitbu lill-Gvernatur illi hemm bżonn illi t-Taljan jiġi mill-ewwel eliminat biex jidħol l-Ingliż floku, il-Maltin edukati, għax ovvjament l-oħrajn ma kienx jimpurthom, ngħiduha kif inhi, dak iż-żmien l-edukati kienu jkunu ftit, forsi 2%, 5% mhux iżjed. Il-biċċa kbira, però, eh, tan-nies kolti, qalu le aħna ġa għandna lingwa tal-kultura. U hawnhekk tidħol Paragun sabiħ ma' dak li ġara fl-Irlanda. L-Irlanda l-Angliġizzazzjoni saret qabel ovvjament fis-1700s, imma saret anki b'mod iżjed qawwi għas-sempliċi raġuni illi huma kienu jitkellmu biċ-Ċeltiku. Imma ma kellhomx lingwa għolja, aħna kellna għolja t-Taljan. Ġifieri meta aħna l-antiki tagħna jgħidu għandna ġa lingwa li hi t-Taljan, ma kinux qegħdin ikunu mhux patrijotti jew jiċħdu pajjiżhom, Dik kienet il-verità. Dak iż-żmien lingwa kienet lingwa miktuba. Jekk lingwa mhijiex miktuba, hija dialett. Allura mbagħad f'ċertu punt sar re aċċetta li t-Taljan jibqa' l-użu eh, tal-lingwa għolja f'Malta flimkien mal-Ingliż u l-gazzetta tal-gvern kienet toħroġ b'żewġ lingwi mill-1815 il-qoddim. Allora, biex dialett isir lingwa, irrit l-ewwel jinkiteb, allora tittibni letteratura. Mbagħad tiddeskrivih, kodifikazzjoni, jiġifieri tikteb grammatiki u anki dizzjonarji, u mbagħad jibda jintuża bil-mod il-mod anki fl-istituzzjonijiet. Dal-proċess il-Malti kien ġa bdieh fit-tarf tas-seklu 18, jiġifieri matul is-seklu 19 dat kompla jiżdied u tqawwa u peress li bdiet tinbena eh, letteratura mhux ta' livelli kbar, imma jiġifieri konsistenti u pjaċevoli, sakemm laħqet il-quċċata ta' Dun Karm fin-1920s u 30s. Allura l-Malti mbagħad meta wasal iż-żmien ta' qabel il-gwerra u reġgħu l-Ingliżi bdew jibżgħu mill-Italja mħabba li Mussolini qal Malta hija terra redenta, hemmhekk użaw dan il-ploj biex lill-Maltin jgħidulhom isma' issa se ntukom livell għoli Uffiċjali għal-lingwa vera tagħkom. Dat-Taljan xtambuh, speċi. Allura hemmhekk sabu illi meta taw l-istatus ta' lingwa sħiħa uffiċjali lill-Malti, allura qalu mel issa l-Maltin jasal iż-żmien illi ma jipprotestawx jekk aħna nneħħu t-Taljan. Fin-1934 daħlu l-Malti li sa dak iż-żmien kien ġie kodifikat u standardizzat kulma kien joqsu mill-proċess ta' standardizzazzjoni ir-rikonoxximent uffiċjali li sar fin-1934. Imbagħad bil-mod il-mod b'ordinanza sentej wara neħħu l-użu tat-Taljan u bidlu l-ismijiet tat-toroq, l-ismijiet tat-twelid tan-nies u dal-affarijiet. Parti mill-istorja.
Ġifieri dik kienet eh, mossa. Il-ħidma għall-istandardizzazzjoni tal-Malti llum tinsab f'idej il-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti. Il-Kunsill twaqqaf fl-2005 bil-liġi tal-Ilsien Malti li għaddiet mill-Parlament b'mod unanimu. Xogħol il-Kunsill huwa li jħares il-pożizzjoni uffiċjali tal-lingwa Maltija f'Malta u Għawdex u jtejjibha. Il-Kunsill tal-Malti huwa entità pubblika llum il-ġurnata jaqa' taħt il-Ministeru tal-Wirt Nazzjonali. U twaqqaf proprju wara li l-Malti sar ilsien uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, il għaliex kull ilsien uffiċjali fl-Unjoni Ewropea għandu entità stabilita li hija pubblika illi qiegħda hemmhekk biex tippromwovi dak l-ilsien partikolari. Issa f'Malta għandna kemm il-Kunsill Nazzjonali tal-Malti u l-Akkademja tal-Malti. L-Akkademja tal-Malti ilha hemmhekk mill-1920 u tieħu ħsieb l-aspett li għalih twaqqfet oriġinarjament, ġifieri l-letteratura. Il-qasam letterarju tieħu ħsiebu l-Akkademja. Il-Kunsill tal-Malti jieħu ħsieb l-aspett lingwistiku, ġifieri fejn tidħol il-kitba, l-ortografija, eċetera, dak jieħu ħsiebu l-Kunsill. Minn żmien għal żmien joħorġu numru ta' deċiżjonijiet dwar kif tikteb ċertu kliem, kliem ieħor. Ehm, hawn min qed jgħid li qed toħorġu daw ir-regoli u qed tikkumplikaw il-lingwa. Xi twieġeb? Mela, l-ewwel ħaġa rridu naraw ftit meta ħarġu dawn ir-regoli, ġifieri kull meta kien hemm aġġornament. Kellek l-1924 illi għandek il-bażi tal-kitba tagħna, biċċa xogħol kbira ta' Ninu Cremona li saret fl-1924. Wara kellek 1984, ġifieri qed ngħidu 60 sena wara, kellek l-ewwel pubblikazzjoni li hija żieda mat-tarif ma qed tibdel Prattikament xejn, isimha magħha qed iżżid ma' dak li kien hemm. Sittin sena qed ngħidu, vera kien hemm il-gwerra fin-nofs. Wara, sitt snin wara, ħareġ aġġornament ċkejken mill-Akkademja tal-Malti wkoll, fost l-oħrajn pereżempju l-konġunzjoni u, illi ma baqgħetx w, imma dejjem tinkiteb u. Sittax-il sena wara, Jiġifieri għandek qabża ġmielha bejn waħda u oħra. Il-Kunsill Nazzjonali tal-Malti kien twaqqaf diġà u allura beda jieħu ħsieb il-qasam tal-ortografija hu, ma baqax l-Akkademja. Ħareġ id-deċiżjonijiet wieħed illi huma deċiżjonijiet speċifikament fuq qasam partikolari tal-lingwa. Ma biddel xejn mir-regoli l-għajnu l-akka baqajna nikdbuhom kif konna nikdbuhom. Iktar tard, 2018, kellek il-deċiżjonijiet tnejn. Ġifieri għalfejn qed ngħidlek da. Ngħidlek da biex inpoġġu kollox f'perspettiva il għaliex kull aġġornament kien spazjat biżżejjed. Però meta jkollok lingwa stabbilita, t-tfal fl-iskejjel jitgħallmu li tikteb il-Malti b'ċertu mod, ċertu kliem jinkiteb b'ċertu mod. U mbagħad jgħaddu għoxrin, tletin sena taf li dik il-lingwa stabbilita f'daqqa waħda tibdel kollox. Bir-raġun, għax il-lingwa hija xi ħaġa ħajja. Il-lingwa jagħmilha l-poplu. Anke fil-kitba. Da żgur.
Fil-kitba, pereżempju, ejja nieħdu każ tipiku, il-kliem mill-Ingliż. 1984 diġà kellek regola li tgħidlek li l-kliem mill-Ingliż li nissellfu minn ilsna oħra, jekk għandna bżonnu, niktbuh kif jinħass. 34 sena wara, illum il-ġurnata, ġifieri 2018, Konna diġà qegħdin naraw qabel ittieħdu dawk id-deċiżjonijiet, proprju għalhekk ittieħdu dawk id-deċiżjonijiet, kien hawn kritika kbira mill-pubbliku hemm barra għaliex ma baqgħetx relevanti dik ir-regola ta' tant snin ilu illi inti tikteb kollox kif jinħass, għax altro qed tikteb computer kif tinħass, u altro qed tikteb roundabout, air conditioner kif tinħass. Allura ż-żmien tana parir Hu għaliex il-lingwa hija ħajja, baqgħet tadotta kliem minn ilsna barranin, mill-Ingliż f'dal-każ ħafna drabi, u allura trid tara kif timmaniġġja dik is-sitwazzjoni.
Il-kwistjoni taċ-ċekkjatur, dan jgħin lill-Maltin jivverifikaw jekk hux qed jiktbu tajjeb, jirfinaw il-kitba tagħhom, għaliex għadu ma jeżistix? Bla dubju li ċ-ċekjaturi hija riżorsa importanti ħafna u meħtieġa ħafna. Aħna membri tal-EFNIL, li hija l-federazzjoni ta' dawn l-entitajiet tal-ilsna uffiċjali tal-Unjoni Ewropea li semmejt qabel. Ninnotaw minn dawn il-laqgħat li jkollna magħhom u konferenzi illi l-Malti sfortunatament huwa l-uniku ilsien uffiċjali tal-Unjoni Ewropea li għad m'għandux ċekkjatur u dizzjunarju online, dizzjunarju elettroniku. U dawn iż-żewġ għodod huma meħtieġa mmens fid-dinja tal-lum li sejra dejjem aktar lej tiżviluppa diġitalment li jkollok dawn iż-żewġ għodod għaliex kif qed tajjeb inti iħaffu l-kitba. Il-problema hija li għandek suq li huwa żgħir ħafna, allura l-Malti mhux qed jiġi awtomatikament inkluż ma' lingwi ikbar, ikbar fis-sens b'iktar kelliema, b'iktar nies li jitkellmuhom, u għandek ukoll il-fattur ta' nuqqas ta' riżorsi umani. Inti trid nies li huma speċjalizzati, l-ewwel ħaġa kwalifikati fil-Malti, imma speċjalizzati wkoll fit-teknoloġija. Llum il-ġurnata nitkellmu fuq il-teknoloġija tal-lingwa, allura dan jidħol ukoll hawnhekk. Imma jekk il-Malti huwa l-lingwa tagħna, għandna għalfejn nistennew kumpaniji kbar biex jieħdu ħsieb nagħmlu dan l-avvanz, ma nistgħux nagħmluh aħna? Da żgur, imma jrid ikun hemm iktar rieda, ngħid jien, rieda politika. Fl-aħħar xhur rajna żvilupp importanti, biex inkunu għedna kollox. Imma jrid ikun hemm aktar rieda biex jinvestu, biex isir investiment finanzjarju u uman biex din ir-riżorsa tkun tista' tiġi żviluppata. Fejn jinsab iċ-ċekkjatur bil-Malti bħalissa? Iċ-ċekkjatur għandna investiment min-naħa tal-budget u hemm bord li qed jieħu ħsieb il-qasam diġitali tal-Malti, iċ-ċekkjatur huwa wieħed minn dawn l-għodod, waħda minn dawn l-għodod illi eventwalment ikollna żviluppati. X'jista' jagħmel iktar il-Kunsill biex jgħin il-Malti fil-qasam tax-xandir? Iva, l-qasam tax-xandir huwa wieħed minn dawk l-oqsma kumplessi ħafna. Kif nafu, illum il-ġurnata għandek diversi kumpanniji illi jipproduċu l-programmi tagħhom għal stazzjonijiet differenti, għandek numru kbir ta' nies illi huma involuti f'dawn il-programmi, allura m'għadux il-każ illi inti tara stazzjon wieħed u għandek produzzjoni ta' entità partikolari. Dik tagħmel is-settur kumpless immens. Trid tiddistingwi wkoll bejn il-mitkellem, jekk inti għandek xandira diretta, u dak li hu script, dak li hu miktub. Allura trid tagħmel distinzjoni. Wieħed jistenna li jekk għandek script, jekk għandek dokumentarju, inti sa tkun aktar attent għax sa torqom aktar il-kitba tiegħek. Mentri jekk inti għandek programm dirett, ħa tkun wieħed jistenna li jkun aktar flessibbli, biss irid xorta waħda jkun attent jekk ikollu l-għarfien tajjeb il-preżentatur ta' x'lingwaġġ, x'tip ta' lingwaġġ irid juża. Issa bħala Kunsill aħna diġà qegħdin noffru kors fil-qari tal-provi mal-Università għal kull min jixtieq itejjeb l-ortografija tiegħu. Allura hemmhekk meta ħa tidħol il-kitba, il-grafika. U qegħdin dal-aħħar ukoll żviluppajna kors ieħor, anke bl-appoġġ tal-Awtorità tax-Xandir u qegħdin ukoll f'kuntatt mal-PBS, biex noffru kors lil hinn mill-ortografija. Allura dal-kors ikun qiegħed jindirizza diffikultajiet ngħidu aħna fil-pronunzja, fid-dizzjoni, fl-għażla tal-kelma, is-sengħa tal-kitba, it-traduzzjoni. Dawn l-aspetti huma ħafna importanti wkoll daqs l-ortografija għal meta tiġi biex tagħmel programm imxandar. X'inhu l-futur tal-Malti fl-opinjoni tiegħek? Il-Malti ejja nibdew, l-ewwel ħaġa huwa lingwa nazzjonali ta' pajjiż sħiħ, huwa lingwa uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, Huwa lingwa uffiċjali ta' Malta, bla dubju mal-Ingliż u mal-lingwa tas-sinjali Maltija. Huwa dak il-lingwa li survey wara l-ieħor, anke miċ-ċensiment, jindikaw li l-lingwa hija l-iktar waħda użata b'maġġoranza assoluta. Għaliex qed ngħid dan? Qed ngħid dan mill-ġdid biex inpoġġi kollox f'perspettiva għax mhux il-każ li l-Malti tqisu bħala lingwa minoritarja, assolutament mhux hekk. Il-Malti huwa lingwa ta' pajjiż, ta' nazzjon. Huwa lingwa ħajja, huwa lingwa li qed tiżviluppa f'tant oqsma, lingwa li tintuża, tintuża kemm fit-taħdit, tintuża anke fil-kitba. Forsi fil-kitba kultant insibu d-diffikultajiet biex nużawha anke minħabba li semmejna għodod li għandna bżonn. X'inhu l-futur tal-Malti? Il-futur tal-Malti idur Ħollu jorbot kollox miegħu l-ġenituri, il-ġenituri ngħid jien u n-nanniet. Jekk lill-ġenerazzjonijiet il-ġodda, lit-tfal li tilgħin, m'aħniex se nkellmuhom u nkunu konxji li nkellmuhom b'ilsienna u ngħaddulhom il-vokabularju bil-Malti, awtomatikament dawn ħa jitilgħu iktar żviluppati fl-Ingliż jew f'lingwa oħra li jużaw u mhux fil-Malti. Mela allura ħollu jorbot kollox l-użu mid-dar. Jekk fid-dar qegħdin inwasslu, ntambru indirettament lit-tfal illi l-lingwa mhix meħtieġa, mhix bżonnjuża, m'għandhiex bżonnha, allura dawn sa jitilgħu mingħajr ma jħossu l-ħtieġa tagħha. Il-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti twaqqaf fl-2005. L-Akkademja tal-Malti tgħodd 85 sena aktar. Fil-fatt, bejn l-2020 u l-2021 l-Akkademja qed tfakkar l-ewwel ċentenarju tagħha. Dan id-dokumentarju qed isir proprju biex ifakkar dan l-anniversarju. Kien f'Novembru tal-1920, lejn tmiem pandemija. Meta grupp ta' kittieba Maltin ingħaqdu biex jgħinu fit-tixrid tal-ilsien u l-letteratura Maltija kif ukoll fit-tiswir ta' ortografija standard. Mitt sena wara, l-Akkademja għandha l-ewwel Presidenta, Anne Mary Schembri. L-Akkademja tal-Malti issa ilha teżisti mitt sena għaliex twaqqfet bħala l-Għaqda tal-Kittieba tal-Malti fl-1920. Dak iż-żmien inħass il-bżonn li l-kittieba tal-Malti jkollhom alfabett u ortografija standard li sa dak iż-żmien ma kinux għadhom jeżistu. Bit-twaqqif ta' din l-għaqda, il-ħidma tagħha bdiet proprju biex tistandardizza l-alfabett u toħroġ artografija li tkun komuni standard għal kulħadd. Il-kittieba kollha qablu u bdew jużaw dawn ir-regoli l-ġodda. Il-prinċipju wkoll fundamentali li fuqu hija bbażata l-Akkademja u li beda minn dakinhar u l-ħidma kollha tal-Akkademja sal-lum iddur magħha huwa biex iġġib 'il quddiem il-qagħda tal-Malti bħala l-ilsien nazzjonali fl-oqsma kollha tal-ħajja. Kull ħidma tal-Akkademja daret madwar dan il-prinċipju, inkluż dan il-punt tat-tluq fejn il-kittieba riedu jingħaqdu biex lil Malti jagħtuh libsa iżjed serja. Il-Malti jsir lingwa li tista' tħaddimha, tista' tħaddimha tajjeb kemm fil-letteratura kif ukoll fl-istudji akkademiċi. L-Akkademja teżisti wkoll proprju minħabba din ir-raġuni li kienet l-għaqda kienet imdaħħla fl-istandardizzar tal-alfabett u l-ortografija biex tikkontribwixxi fil-politika lingwistika nazzjonali fir-rigward dejjem tal-Malti. Illum dan ix-xogħol jagħmlu wkoll il-Kunsill Nazzjonali tal-Malti, jiġifieri huwa l-entità bil-liġi li jagħmel dan ix-xogħol, biss l-Akkademja tal-Malti tgħinu tissapportjah għandha l-membru tagħha fil-Kunsill ukoll u hemmhekk eh, l-Akkademja tidħol f'taħdidiet diskussjonijiet dwar dak kollu li għandu x'jaqsam mal-Malti, ġifieri l-Akkademja għalkemm mhijiex hi m'għadiex hi għax għal żmien twil għal żmien twil kienet hi u ħafna nies hemm barra jaħsbu li għadha hi imma mhijiex hi. Eh, mhijiex hi li toħroġ l-aġġornamenti imma taħdem fil-qrib ħafna mal-Kunsill Nazzjonali tal-Malti f'dan ir-rigward. Wara dak il-puntatlu li semmejt tal-1920, ehm, li ma taħseb li kienu l-isbaħ paġni fl-istorja tal-Akkademja. Ovvjament, dak il-punt ta' tluq wassal għall-ewwel pubblikazzjoni bl-isem ta' It-Tagħrif fuq il-Kitba Maltija li għolla l-livell iktar tal-Malti fuq livell xjentifiku bħala lingwa għaliex ta struttura u hekk il-kittieba kollha setgħu jaqblu ma' din l-istruttura u jimxu biha. Fil-fatt imbagħad, eh, punt ieħor li kien importanti ħafna, fl-1934 il-Gvern ta' dak iż-żmien irrikonoxxa l-Malti bħala l-lingwa uffiċjali tal-pajjiż u beda juża r-regoli li kienet ħadmet fuqhom l-Akkademja tal-Malti, dak iż-żmien l-Għaqda Kittieba tal-Malti. U allura dak kien qisu kienet rebħa kważi storika għal din l-għaqda dak iż-żmien. Xi ħaġa oħra li kienet ukoll interessanti ta' min ngħiduha u kienet punt kważi storiku li għadna ngħixuh sal-lum aħna bħala akkademja hija l-pubblikazzjoni tal-qari, dak iż-żmien kien jgħidulu il-qari, uffiċjali tal-għaqda. Din hija pubblikazzjoni dak iż-żmien kienet iktar ta' xeħta letterarja, kienet toħroġ matul is-sena, ġifieri kien jidher li toħroġ kull ftit xhur, jidher li kien kienu hemm xi żewġ pubblikazzjonijiet kull sena. Din id-drawwa, ġifieri li bdiet fl-1925, l-Akkademja baqgħet iżżommha u sal-lum għadna noħorġu l-pubblikazzjoni uffiċjali tal-Akkademja baqgħet bl-isem il-Malti, għadna noħorġuha sal-lum, talterna bejn sena u oħra is-sena li fiha tkun ħarġa akkademika fejn għandek studji dwar il-lingwa u l-letteratura Maltija, u mbagħad għandek il-ħarġa li hija letterarja. Punt ieħor u forsi tajjeb li li nsemmih fl-istorja tal-Akkademja huwa proprju meta l-Akkademja tal-Malti ħadet din id-dar. Din id-dar hija s-sede tal-Akkademja tal-Malti llum. Ġiet għand l-Akkademja fl-2011. Din kienet id-dar tal-poetessa Doreen Micallef. hi mhijiex poetessa u ma kienx poetessa magħrufa ħafna il-mument li l-Akkademja akkwistat din id-dar li kienet importanti ħafna l-Akkademja tajjeb li ngħidu li sa dak iż-żmien ma kellix is-sede tagħha, ġifieri l-laqgħat kienu jsiru fil-bidunet kienu jsiru anki f'lukanda, imbagħad bdew isiru fid-Dipartiment tal-Edukazzjoni. Imbagħad ħadna din id-dar u hawnhekk bdew isiru Il-laqgħat tal-Akkademja, Apparti minn hekk, huwa l-post fejn għandna l-librerija u għandna l-arkivji tal-Akkademja, jiġifieri għalina jfisser ħafna dan il-post għaliex mhux biss noħolmu għall-futur imma wkoll inżommu l-passat tal-Akkademja ħaj hawnhekk f'dawn l-arkivji. Wara 91 sena l-Akkademja rnexxielha takkwista sede minn fejn taħdem, minn fejn topera u fejn iżżomm l-arkivji tagħha. Imma issa lil hinn minn dan, l-isfidi li taraw? minn issa 'l quddiem bħala Akkademja tal-Malti? Inħoss li l-isfidi tal-Akkademja mhumiex as such l-isfidi tagħha bħala entità. Ħa nibdew minn hawn. Il-punt ta' tluq tal-Għaqda tal-Kittieba tal-Malti wkoll kien żmien ta' sfida għal-lingwa Maltija. Jiġifieri l-isfidi tal-Akkademja mhumiex tagħha nnifisha bħala entità, imma huma iktar l-isfidi li hemm minn barra tal-lingwa Maltija. Mela x'inhuma l-isfidi tal-Malti? L-isfidi tal-Malti bħalissa huma ħafna jew iktar jekk nista' niġborhom kollha hija l-globalizzazzjoni li tħalli impatt fuq il-lingwi. Ta' min ngħidu li l-globalizzazzjoni tħalli effett fuq kollox. Ovvjament lingwa li hija żgħira, u meta qed ngħid żgħira mhux qed infisser li lingwa li hija fqira li ma taqdiniex, imma lingwa li hija mitkellma minn ftit nies, jista' jkun li l-impatt tal-globalizzazzjoni se tħossu iżjed. U ovvjament irridu nkunu aħna li anki aħna bħala kemm bħala akkademja, ġifieri hawnhekk irridu nħarsu lejn din l-isfida qisu minn żewġ naħat. Għandek in-naħa ta' entitajiet bħalna bħall-Kunsill Nazzjonali tal-Malti eċċetera li naħdmu fuq il-Malti u li rridu naraw li noffru iżjed inizjattivi Noffru iżjed possibilitajiet fejn il-Malti qiegħed jitħaddem tajjeb anke fir-rigward tat-teknoloġija, jiġifieri anke fir-rigward ta' programmi teknoloġiċi ġodda li jinkludu anki l-lingwa Maltija fihom. Jiġifieri hemmhekk aħna nistgħu nagħtu l-imbuttatura tagħna. Min-naħa l-oħra, naħseb li l-futur tal-Malti hawnhekk se jiddependi mill-kelliema tal-Malti. Kemm il-kelliema tal-Malti lesti li jagħtuh futur għaliex jiddependi Minn kull wieħed u waħda minna, mill-għażliet li nagħmlu ta' kuljum. Kif inkellmu lit-tfal tagħna fid-dar? Kif l-edukaturi jkellmu lill-istudenti fl-iskejjel? Kif aħna bħala individwi nagħżlu niktbu messaġġ, ittra? L-għażliet tagħna personali fir-rigward tal-lingwa se jagħtu futur il-Malti. Għaddew mitt sena mit-twaqqif tal-Għaqda Kittieba tal-Malti, dik li kellha ssir l-Akkademja. Fl-1921, il-Kostituzzjoni li tat lill-Maltin gvern responsabbli tat id-dritt lir-rappreżentanti tagħhom fis-Senat u fil-Kunsill Leġiżlattiv illi jiddibattu bil-Malti, b'ilsienhom. Is-snin għoxrin bdew igerbu. Dun Karm kiteb l-Innu Malti, fl-1924 kienet ippubblikata l-ewwel grammatika tal-għaqda kittieba tal-Malti. Fl-1929 il-kotba mqaddsa bdew jinqalbu għall-Malti mill-ilsna oriġinali. Fl-34 imbagħad, il-Malti u l-Ingliż ħadu post it-Taljan bħala l-ilsna uffiċjali tal-pajjiż. Fil-Qrati f'Malta nstema' l-ewwel każ bil-Malti. Ħamsin sena oħra, mitt sena oħra l-Malti fejn teraħ? Il-Malti narah li jkun għadu ħaj jekk il-Maltin jemmnu li l-Malti għandu jibqa' ħaj.